Croeso yn ôl i chi ran ola'r wythnos, ydyn ni'n ôl yn y gegin fel ych chi'n gweld gyda Lisa, a Lisa, sbarion siocled y Pasg sydd ar y fwydlen heddi, a Mari os mae lot o sbarion yn tŷ chi? T'mod be, mae'n ambell i wŷ Pasg dal ar ôl heb i agor, falle achos bod y plant ddim 'di bod gytre dros Pasg, ma' nhw lawr gyda Mingy a Diggy, diolch am helpu, ond ie, fe fyddan nhw'n cael eu bita, ond yy, Ie dal ar ôl beth amdanoch chi? Ag os! O's e? Ges i sioc do. O's e? Wel nag os. Nag os. Ond ond ma'r plant wedi dod a wedi gadel so ddaw nhw â nhw gyda nhw. O'n nhw 'di mynd â nhw 'da nhw.
Ie ond o'n nhw'n o'n nhw'n ddrud lenni ma' rhaid gweud. O ie. Nhw yn ddrud.
Ydi. Sa ti'n prynu pump ti'n ti'n gwbo ni. O ydi ydi. Yym so os o's 'na chocolate dros ben gyda chi a ma' hwn gyda fi fan hyn yym mae'n bwysig...
Chocolate gwyn. Chocolate gwyn ie so rwbeth gwahanol ond hefyd falle bod e'n bwysig cofio mae'n dda i ddefnyddio rhein lan ond os 'ych chi'n myn' i neud fel chocolate bark ma' nw'n alw fe, sef fel chocolate wedi toddi fel sail i pethach ychwanegol. Neis. Fydden ni dal yn dewis chocolate o safon, achos hwnna sy'n myn' i ddala'r cyfan at 'i gilydd. Reit. Ma' lot o'r chocolate, wel fydden ni'n yy fydden ni'n gweud taw nage chocolate o gwbwl yw hwn, achos yr cocoa butter milk sydd yn hwn, nid y coco go iawn. Go iawn, na. Felly dyw hwnna ddim yn toddi... Fi'n credu o'n i'n gweld lot o gwmnïodd... Ie. ...nawr ddim yn defnyddio pethe... Na. ...t'mod o safon. Na. On'd yfe? Ie. A dyw a a oherwydd 'ny dyw e ddim yn toddi yn yr un ffordd. So os o' gynnoch chi chocolate, so ma' hwn yn chocolate da, ma' hwn yn chocolate fi'n credu

Yr dŵr yn y sosban metal yn ddelfrydol. Fi wedi wneud e â plastig. Mae yn gwitho, ond ma'ch bowl chi'n mynd tymed bach yn yy mae'n mae'n tlodi ei hunan. Ydi, felly gallwch chi siâp Ie, felly metal os gallwch chi. Defnyddiwch microdon os 'ych chi'n hyderus, ond pymtheg eiliad, stop, troiad, pymtheg eiliad, heblaw 'ny, mae'n llosgi yn y canol a ma'r gweddillion o amgylch dal yn galed. Ch'mo' be, ma' plant fi, nethon ni neud yym Rice Krispie Cakes a t'mod a nyth bach wib cyn y sh- pan ti'n t'mod neis i ga'l nw'n rhan ohono fe, ma' nw'n joio neud rhein. Odi, odi. Os ych chi'n toddi menyn gyda fe, fel i'n neud rheina, allwch chi ddodi'r menyn a'r siocled mewn sosban gyda'i gilydd achos mae'r menyn wedyn yn twymmo ac yn toddi'r siocled, dyw e ddim yn llosgi. Achos mae hwn yn gallu bod braidd yn ddansiarus i blant bach gyda'r dŵr berwedig. Nawr, i gael y snap 'na, mae isie neud beth ma' nhw'n galw'n tempered chocolate, ok? Felly, fi 'di toddi hwn nawr tan bod e wedi toddi. Reit. A fi'n mynd i ddodi trydydd o'r cymysgedd miwn ar y diwedd. A beth ma' hwn yn neud, wrth bod yr yr siocled ychwanegol 'na yn toddi, Mae'n cymryd gwres allan o'r siocled sydd wedi toddi, a mae hwnna yn gostwng y tymheredd, a hwnna sy'n neud y broses o tancro. O, y gwyddonieth. Y gwyddonieth. Yndyfe.
Ond ch'mod be, ma' fe'n ddiddorol, a ma' hwnna yn ffordd rhwydd iawn iawn i ga'l y siocled sinog gyda bach o snap. Reit. Felly troi hwnna nawr, a chi'n gallu gweld ma'r siocled ychwanegol 'na nawr ar fin toddi yn llwyr. Ydi o, heb... A heb unryw un- unryw wres ychwanegol. Na. A felly ma'r tymheredd mewn fynna mwy na thebyg wedi gostwng i ryw dri deg wyth falle gradd.

Twrpe bach fel hyn. Trio cael nhw gyd tua'r un maint. Ie fel hyn. Fi ar ochr anglawyr y gegin fan hyn. Ydi. Bydd a nhw'n dro- o ma' da ti rhai fynna wedi neud. A wedyn beth fi'n awgrymu neud gyda'r darne o chocolate yr wye yw falle torri nhw lan a'i gosod nhw miwn felly di chi ddim yn toddi'r chocolate falle sydd tymed bach yn llai yym So defnyddio nhw fel addurn mewn ffordd. Fel addurn ie. A wedyn ti bita nhw yn y pen draw ie. A wedyn os chi moyn dodi pethach eryll ynddyn nhw. O neis. Dewch i dodi tamed mwy o chocolate ar y top. 'to. Be' fedri di neud dros bnawn nesa? Ie wedyn. T'mo' ma'... Ma'n syniad neis yndi? ...ffordd i ga'l... A ma'r chocolate chips wedyn hefyd... I benni ar y siocled wedyn yfe? ...i dach chi myn' miwn. Ond beth dwi hefyd wedi neud, ma' rhai gyda chi fyn 'na, do's dim rhaid myn' am y petach melys. Er bo' siocled gyda ni fyn 'yn, ma' hwn yn siocled tywyll o safon, felly ma' tamed bach bob dydd yn dda i chi. Ydi, ma' nw'n gweud ynna. Felly ychwanegwch falle

T'mod, mae'n rhoi cyfuniad o bethach da i ti. Odi, a maen nhw'n gweud, os ti'n cael rhywbeth melys, mae isie rhyw- mae'r cnau yn dda i... Ie. ...t'mod, fel bod ti'm yn cael yr highs 'ma ar ôl ni ar y siwgr ife? So ni'n fynd amdani? Felly, er bod e'n, yy, yy, t'mod, eitem ar, ar, am- ambwyty siocled, ma' 'na ffordd o neud e fel bo' chi'n gallu cael falle diwedd 'ych pacin bwyd chi, rhowch brechdan da... Ie. ...bach o ffrwyth, a un o'r rhain yn, yn ffordd hyfryd o orffen pryd bwyd... Mmm, ma' hwnna'n neis. ...gyda rhywbeth melys.

pnawn ddoe, a cael noson wrth ymfodda yng nghystadleuaeth cyfansoddi Cân yr Ŵyl. A'r heno heno mi gewch chi ddiwrnod ym mywyd un o enwa gwerin mwya Cymru, Gwilym Bowen Rhys. Dwi'n cael amser wrth fy modd yma, felly cofiwch chi gadw llygad ar raglenni heno er mwyn gweld y cyfan, a chofiwch chi gadw llygad ar ein cyfryngau cymdeithasol. Welai chi ar Heno Heno. O, byddwn ni'n gwylio Caryl Bryn, o'n i'n joio gwylio ar y socials neithiwr, gweld yr hanes i gyd, noson dda yn Carlo fi'n siŵr neithiwr. Ie, diolch yn fawr iawn. A dyna'r cyfan wrthyn ni am wythnos arall, byddwn ni nôl gyda chi am ddair gloch dydd Llun, ac erbyn hynny gewn ni gwmni Noredwyr Dewr Marathon Llundain. Pob lwc i bawb fydd wrthi nawr dros y penwythnos Ie, mae'r yndyfe? Manceinion hefyd yndyfe? Carbs mewn nawr cyn y ras. Ie, pob lwc bawb. Ie. Mi fydd Elwen yn y gegin gyda ni yn coginio beef calzone a mi fyddwn ni ar daith gerdded gyda dou ffrind, Madog Davies a Rhun Jones, sy'n cerdded 99 milltir o'r Fenni i Landeilo i gasglu arian at Gymdeithas Chwilo ac Achub De Cymru. Mae lot o bobl heini o gwmpas 'da ni 'ma, oes e? Pam ddim 100 o filltiroedd tybed?
Ie. Ie.
Mwynhewch y penwythnos. Pnawn da. Hwyl.
Tara!